E bularyňky ýöne näme bolan ýagdaýynda dam soňy wajnda iň soňy wajny ýigrimä kim birinji ýetdi şo wajny olanlar. Olanlar men aýdaýyn. Şot. Üç dört. Oý pysty. Magnete pysty. Şot aýtdyrtmady da şot ýene. Almaly däl arujany. Oý ikisinde bady bady. Ýok bady ýok kiminde bady ol gönüldi.

Menem yaman görýän şular ýalyklar bar. Şeýdip şeýdip şeýdip şeýdip duýlar ha. Men wap şatyp bilmeýän o. Şu wagt näçe näçe Ha? öýrendin? Snayperde mi? Obşi. Obşi. Hojamyrat hem gowy oýnaýar ha.

Aýry aýry. Buz diyar var mı elinde? Ne var? Ömür pingine seyret ha. Pink mi o ya başka bir zat mı? Ping ping. Bunda da mı var abi? İkisinde ya pink var ikisinde ya babası çit var. 11 10.

Pingua pingua. Oýnar ýa bolmady diýere. Ýöräp Indi başlady. mundam bir aýagy bir başgaça görünýär görýärmiň? Ýörän wagty. Oýunda wanda Ha? bak bak oýunda wa. Onuň ha eli bir başgaça göründi ýaňy. Munuňam aýagy başgaça göründi. Ba oýunda bak baba.

Ondan hem olar çep tarapda Hanmyrat Sorry Bro sag tarapda D on üç Nawiçe öňki Nawiçok diýen dosanlarymyz bular üç kadrikler birden ona çenli snaýper on birden ýigrimä çenli hem näme M ýigrimi dört M ýigrimi dört Heý hudaý ýarymda Daniçişik kadr olanlar.

Ikinji şotam Hanmyrat aldy. Eý, nawyçak balaç kim? M24 bar eken ama. Näme ýörün? Bu öňki öňki akkauntda, Hmm. başga akkauntda. Oý. Öýe muňa da baý diýdi. Atyşy gördüňmi? Ýygryp atyşyny gördüňmi? Men şony as- asasym gelýär. Öwrenjek bolup ýörün. Kursa gatnamak üçin.

Üç iki On dokuz näçe diýdiň? On dokuz on ýedi diýin ýa. On dokuz on ýedi. Nawiçok on dokuz olar diýdiler. Hanmyradam on ýedi deginer diýdi. Dani. Aýt ýenäm geli gör bilýän bolsaňyz. Of üç üç. Üç üç. Gowy ötýär. Snayper kim birinji utarar? Snayper sorry bro diýin ýa.

Bale, ola-da bu, bu näde ýe, olam deň gelse soň ýene gürleşilen diýäýmäň ýene. Öý, Badisi bar. Badisi bar. Öldü. Gördüňdä? Öldü. Diýene, men senden hem şey diýende, öldü diýen, men öldüren. Muňa ara skopsuz oýnaýar ha bu. No scope oýnaýar hakgaýta. No skopo däl. No Gülüm. scope däl, skop.

On sekiz. Badini aýyrdy da. Hmm. Indiki de bular ýa atyşyp bilmeýär ýöne. Atla atla. Ha? Kendiňi özüňi ýar özüňi. Özüňi ýaryp täzelemeli diýemok. Ha, şunda hakda näme etjek? Jogap berek ok. Bronik, bronik almak gadagan. O aldyma ýok. Döküp ýörme ýa.

Cana dağlar aldı. Şans bolmaýar da bilemin. Bad zat iýseň özüň bombalamaly o. Bilemin. Bomba alýan. Sen o şo şot berene göre zat alýan. Täzeçe egin maşyn diýdi. Hmm. 13 11.

Of Ey, of of ya, ya, of of Abdullah. of of. Utulduk. Hmm? Utuldy. Sorry bro, ýa gazandy gerek. Mhm. 15 12. Tak tak tak. Soraýanlar bar, gaty kän soraýanlar bar. Gazanana näme bolýar? Zat maşyn jaý berilýär olanlar gazanana. Birine şey diýsem, "Ey, am durun täzelden oýnaýyn aýş." diýip. On alty, on iki. On alty, on üç. Gel gel öldüreýin diýe. Ses ber diýe. Gaty kabyrly oýnaýar bular. Gaty kabyrly oýnaýar. Magneta bile ikisini çykarmaz eken ikisi. Aýtdym, mobil bilen mobil çykarmak üçin nawiç ýok, aýtdym. Gel, seni mobil bilen çykarjak. Ýok, men öýde däl diýdi. Men aýtdym, onda indikide girseň, emulýator bilen gelmek zorundasyň ýaly. Mejbury emulýator bilen deňeýleň. E boldy, edere zat ýok diýdi. On sekiz, on dört, ýigrimi sekuntda. On dokuz bir et. Ýa-da aňarkyndan biçok on bäş etsin.

Oýnaşýarlar Peace Magneto we Sorry Bro. Ikisem bro. Ikisem degişik. Näme ýere gitmez. Ikisem durar. Ýere gitmez diýen. Awa näme? Dostlar, Sorry Bro, Han Myrat, çep tarapda, sag tarapda Peace Magneto bardyr. Bular üçlük gadyrylyklaryň ýary final oýny üçin.

Pysyjars pysyjy şekilde duran arda arda duran ýerde duran ýerinde görýän. Bäh, çekdi. Bir biriniň götüne ýer oýnaýan. Şunda magnet oýnap bilmeýär-de. Ga- Yza çekilip atýar görýärmiň? Naýça aýtýar, "Şeýtmeli däl" diýip.

Halamanlygy üçin nawiçokmy diýen hä? Nawiçok halamaýar da şol şekil atyşlary. Durup atmaý da diýen hä? Oý, ýedi bäş. Oo, 5 7. Öldü. Alty ýedi Bir muntlary bar. Maçy gutarmak üçin, M ýigrimi dördi gutarmak üçin. Ýetişmeseler ýigrimä zorlap ýetişmäýmeseler awtomatda tiz oýnamaýlar sebäbi. Ä, meniň pikirimçe awtomat tiz bolmaýar. Awtomat tiz bolmaýar. M ýigrimi dört bir ok atdyň öldi ýa ölmedi, gutardy. Awtomat kyrk okuň gutarynça gaçar, goýar, atar, durar. Hop. Body. Oy drop shot. Oh. Oh shit baby. Circle bitin çeldem. Şoňa çenli ölmejek bolun diýen. Oh shit. Bir bullet galdy. Bullet ok diýme oglanlar. Bullet. Bir fire atdy. Uy.

SKS-ňa Ýa aýtdym-a. Bäş minuda çeýe oýny gutardylar, gutardylar. Bolmasa dagmy ýetişmeli. Indi ýetişerler. Ýigirmiläp. Hop, geldi. Dürli köre. Seniň isteneň näl, meň istenem näl. Çekdi bombany. Gaç!

Aňarky oglanlar Fatih bolan sorry bro. Hemme taktikany bilendir görseňiz. Haçan çykmaly haçan çykmaly däl. Nirä gaçmaly nädip ýatmaly. Bula öňde am. Hä? Öňde arkaýyn oturýa bilen. Hawa. O gelmeli diýip. Olam gelmeli o sen hep öpüpdi. Hadi öldürýä. No no no no. Prem badin aýry görýän. On bir dokuz. On bäşe ýa ýeterler ýa ýetmezler. Bu lazer näme üçin tutar takan oklar ýaly? Näme takan oklar? Aha. Aha. Oy, Drop shot. Drop shot. Snayperden mi atdy mundam drop shot atdy. Ýöne badisi ýok öldü munda. Canım nol. Munda bolmady. Kelle nama ýerde, bady nama ýerde gördüňmi? Kelleden alma zaten. On, oňam ýöne jana gidendir. 12 10. Badysy gidipdir. Magneta öňde äzelikçe. Kim ýeňer seň pikiriňçe? Magnet aldy hem. Geçiriber adyny. Ha? Geçiber bärini. Lan video görüp otyň. Ola video däldir bu bara. Dur şu lobiýa zada girip görkezeýin. Video däldir.

Olam gelmeli däl bilämi imynijdi. Boldy boldy geçip bilme. Geçip bilme geçip bilme. Gören yerlerini öğren magneton. Gidip gelen yerlerini.

Onda näme oglanlar çep tarapda Peace Magnoto Peace Klandan dost oglanlarymyz bardyr we sag tarapda Xbash Domineer Polat diýip dost oglanlarymyz bardyr. Üçlük kadirlikleriň final oýnuna geldik. Haýsyndan biram ýeňen ýagdaýynda bizden jaý maşyn hemme şu näme sowgat bar bolsa şony alaýlady. Şony alýa. Haýsy ýeňer? Men Domineeri göresim gelýä dagy.

Baýdaga ýerim ýene. Baýdagy görkezsin-ow. Parla ýaşyl baýdagym nere Türkmenistan. Halk watan Türkmenbaşy op op op. Öňe öňe diňe öňe. Beýik Serdara şöhrat diklediň oglan bir. Beýik adym Serdar da. Beýik a meni. Boýuň beýik. Aýda. Senden a uzynmy?

MK. 9 9 gaty çekeleşikli gidip dur o. Häzir avtomatyny göresim geldi. Bu Dominik X5 Dominik Dominik mobilden oýnaýandyr. Dominik. Sen, sen Dominik diýen ha. Benim şu adam Of. Dominik ne? Oo. 19 19 19. Tüweleme gowy ne de ya.

Öňde da bu. Ha, indi geldi. Ýatan ýerine gara. Muň ýaly bolanlar, muň ýaly zat etmäň. Bu pis pislen klan hep bu zatlar öwredilýän däldir. Bu öwredemizok. Öwredip gelipdir, öwredip gelipdir bu.

Şu Dominir'in oýnaýşyny göresim gelýär. Of of of of of of. Reload etdim bir ada etdi. Magneta.

Balda balda balda. 16 14. Abi 16 14 tüweleme. Dominir mi? Dominir. Dominir gaty gowy tüwelem. Tüweleme tüweleme. Göz degmesin oglanlar. Gaty gowy oýnadyňyz hem. Magnete näme şu ýerinde durýan atan gok. Gelýän görüyorum atan gok. Pusucu, Magneto pusucu. Ogluna magneta pusu diýip bellän geçiň şu ýerden. Polat gaty gowy oýnadyň. Tüweleme Polat elleriňe saglyk. Mobil bolup şular ýaly oýnaýan bolsaň tüferiň göz degmesin brat. Saglygyň saman. Ýöne magneta näl oýnaýa eken gowy oýnaýa ekenmi? Magneto tüferiň göz degmesin. Üçlük kadilikleriň Çempiony sen bolduň we baýragymyz Jaý maşyn Aşgabatdan X-Bash BMW Täze owadan diýsene Elitkalardan mikroraýonda özüň saýla zat diýen Agalar Beast Magneta ýeňdi ýöne häzir indi sowgadymyz bar hemme KD-likleriň çempionlaryna bir Royal Pass sowgadymyz bar diýip aýdyldy alty ýüz UC-likli Dogrudan? Nesip bolsa. Nesip bolsa. Indiki ýyl şu wagtlar Magneto habarlaş, uradan. Biz pulumuz jemläli, pulumuz jemläli. Sponsor tapaly. Sponsor tapaly soň. Indiki ýyl şu wagtlar näçesi bu 20-si? Indiki ýyl 19 fewralda, eý, 19 ýanwarda habarlaş, ber 22-nji ýyl. Gözleňiz, Polat krassavçik. Polat üçin hem bir laýkymyzy alarys oglanlar. Üçlük kadiliklerin çempiony Pis Magnetodyr oglanlar. Hiç hili bilen oýna baglanyşykly

Indi üçlük kaziriklerde Magneta utulýan çenli çempion Şowalýe. Utan ýagdaýyňyzda size Magneta alan Roýal Päsini size geçireýin. Şow Roýal Päsi hemme kimi geçirdiler. Krassavçik ikiňizem gaty gowy oglanlar. Menem ýazylar enýa. Ýaz ýaz. Ýaz ýaz sen. Senem ýaz. Indi bilendirsiň ha şot öňe geçen. Öňe geçeňden soň bazaňdan çykmaly däldir senem. Öňe geçeň bazaň geçip oturyň. Ýa bildimen. Bildimen. Krasavçik oglanlar. Oglanlar wideony halan bolsaňyz bir san laýkyňyzy alarys. Eger bular ýaly wideolaryň gelmegini isleýän bolsaňyzam kommentlerde belläp geçiň. Pis magnitowyzyf zyňýanlar sizidem kommentlerde görmek üçin garaşýandyrys. Hemmäňize